Oba baryp bara soňky habarlary aýdaýyn. Şähere gelip üýtgäpdirler-a, gelin dagy nägile bolupdyr.
Waý, waý, waý, waý, Dawlyn nime galdyrdylar? Ömrümi ýakdylar meň.
Daýzajan. Döneýin saňa daýzam. Daýza näme üçin ýöne maňa? Hany ýalyň?
Daýzajan borla şäher içinde öýde bolýala. Daşaryk çykamda dakarynag. Men daýzama çaý bereýin. Çaý demläýin hä diýmersiň. Daýzajan demleligi dur-a daýzam, mä daýzam. Näme goňşyň ýanyna masgar etdiň saçy kesilen.
Waý daýza, bilmändir nä men oň goňşudygyny.
O näli tanaňok? Bada toýuňda muňa berip beren. Görmediňmi şonda? Ýok daýza, tanamok. Näme üçin geýdiň ak keçiňi?
Annajan maňa her gezekde meni görende balak gylja gelýärdi. Sypatyň horsun. Ýoldaş. Daýza.
Ýoldaş, o ýoldaşyňam işe gidende oň yzyndan sen geýýäň balagyny.

Näme boldy? Ol näme bolmady diýsene sen. Näme boldy?
Oňa näme köýnek balaň goýup gitdiň çykaryp? Kime?
Saçy kesilmişiňe. Men oňa köýnek balak beremog-a, eje. Onda nirden tapdyň?

Estağfurullah. Tak. Ha, bilýän, bilýän daýza, bilýän. Bilýän. Ha, şu taýda. Ine. A?
Aga, elim bärde meniň. Artyp galan. Wi, daýza, dur. Sen ölçänem bile bak, öldürýän sen meni.
Dur daýza.
Ýürek galan nädir mende? Näme ne aýtjakjak? Gülýalaga kena daýza. Ýüzüň gursun.
Gülýalak daýzamjan. Gülýalak hemme zat Gülýalak daýza. Ogluň geldi welin ýöne men ýamanlasym gelip dur agy daýza men seni gowy görýän agy. Nime çaý çagaşyň iç daýzam? Döneýin daýzama. Gelýän häzir.
Ana gördüň dämi ejejan bar bar gelniňden bar görýäňmi hemme zady bilýän eken o ýüregiňde urusyny ölçeýän görýäňmi öz ýürejigini goýup ölçäp dur özüň aýtdyň a özüň öýerdiň a men zorlap öýlenmedim a dogry dämi men saňa beýdap ber diýdimmi öýlenjek däl diýdim men saňa anam özüň etdiň o gelniňe bagtly bol diýdiň maňa da näme bolsaň şo bol diýdiň wah

Meň bilen gürleşýärkä taksapyl ýokdy. Kafeda näme edip ýör? Bir sany milkşeýk snikers, birem ýekeje çizkeýk alaý.
Haçan pully bolup ýör bu?
Salam. Toýda halamaýan zadyňyz näme? Kameraçylar. Ýaman bize päsgel berýär. Bizi görmediksirän bolup kamera alýarlar. Aýdyň şony. Sag boluň. Salam. Toýda halamaýan zadyňyz näme?
A kak izwesna my narod garýaçiý. Aýaga çolaşýan çagalar. Sag boluň. Salam. Toýda iň halamaýan zadyňyz näme? Aý toýda halanmaýan zat kände aýt birini aýtaýyn esasy zat. Birini aýdaý. Birini aýdaý.
Esasy şu toýa baranymyzda ofisantlar kadyryny kesýärler a esasy myhman gelýärkä öňden geçýärler. Ýa stola oturanlar almany baranda şo taýda on sekunt her kim öz işini etýän edil on sekunt zat goýýarlar zat alýarlar garaşyp.

Şu ady dagbaşy. Hä, nesip bolsa indi meň köp sýomkalarymda şul oglan bolar. Bilýäňmi, indi ýakyn wagtlarda indi öýdäkiň-ä bir dogany bi, buna aýryp bolanok. Hä, indi meňem doganym bolup barýar-da, sebäbi köplenç ýüregim gyssa, şuňa jaň etýän, äý dostum ýa şuny al diýýän, ýagdaýymy aýdýan, bil, ýüregi gyssa maňa jaň etýän, dogry dälmi dost? Sag sag bol ömrüň bolsun. Ýüregi arassa. Köp kişiki ýaly heňlän däl-de. Ýüregi arassa dogry däli. Ardyjy goýberi.
Hä?
Ýa-da dili düwzül däli. Erkek ýa ýüregiň arassa bratkam şony gowy görýän men. Sag bol. Şoň üçin näme diýýä göwni açygyň ýoly açyk. Allajan hemmäňiziň göwnüňiz açyk bolsun. Ýoluňyzam açyk bolsun dogry dämi? Dogry. Radnoý. Ýazgülüň